Meniň şu günki etjek çykyşymyň a mowzugy Türkmenistanda a bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmak we türkmen ylym ulgamyny dünýä arenasyna çykarmak ýa-da globalizasiýa. Men muny ýörite şu simpozium üçin türkmen dilinde geçirdim. Şu meniň ýa bu meniň örne derňew işim, ýagny oktýabr aýynda bütin Amerikanyň ýokary mekdepleriniň arasyndaky Research to Practice diýen konferensiýa kabul etdiler. Geçen hepde şonuň gutlag hatyny aldym. Ýöne men iňlis dilinde çykyş edýärin taýda, ýöriteleşik simpozium üçin terjime etdim. Indi men açyk ýöne gysgaltmakçy ýa wagt çägimiz üçin, ýogsa bilimsiz bilim barada gürleseň gürläp oturmaly. Indi her bir döwletde bolşy ýaly bilim haýsy döwletde bilim bilim ösmese şo döwlet ösenok. Ol eger ýagny sud edilen faktorlar we bilim hem edil bilim almak ylym almagam edil em iňňe bilen uý gazanýan ýigitlerem akyl bar. Şo menem özüm eýýäm il bilim ylym edaralarynda köp ýyllar işläp ýörüm.

we garyşyk ylmy işler garaşylýan netijeler, işiň jemgyýete ýetirilişi bahalandyrylyp, şu wekiltlenmeleriň esasy bölüminiň biri, men esasan şu ün, şu bölüme üns berýän sebäbi, ýaňky aýdyşym ýaly, ýöne ylmy işi ýazyp tabşyryp publikasiýa edeniň bolanokdyr, nädip durmuşa geçirilen şol? Ulanylan ylmy çeşmeler, wekilçilik.

Däli okyjylar ýerleşýär, okuw mekdep, ýokary okuw mekdepleri we biziň Prezidentimiziň Türkmenistan Prezidentiniň ylym ulgamyny kämilleşdirmek hakyndaky kararlary, esasy üç sany karary bar, şol kämilleşdirmek barada-da, şolara seredip geçjek. Onuň Türkmenistanyň Döwlet statistika komitetiniň berýän maglumaty, maglumat azragam bolsa, bolan maglumatlara seredip. Geçjek. Ýene-de halkara guramalar bilen bilimi we ylmy ösdürmek baradaky geçirilýän işler, halkara guramalar kän Türkmenistanda ýöne esasy ylym-bilimiň üstünde işleýän halkara guramalary Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gazasy ýa-da Ýunisef diýilýär ýa-da Ýunesko. ýokary bilim bilen işleýär. Esasy işiň maksady Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerinde bilim berlişiniň hilini ýokarlandyrmagyň ýollaryny we ugurlaryny derňemek, nähili edip şart depginini kämilleşdirip boljak, türkmen ýaşlarynyň öz ýurdunda ýokary hilli bilim almaklaryny gazanmak, ýagny, Biziň bilýäs hemme türkmen maşgalala edil şu şu wagtlar her kim çagasyny daşary ýurda ugratjak bolýar känbir türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine bir hili gaty şoň ýaly höwäs ýok şony ýokarlandyrmak derejesini höwäsi. Türkmenistanyň ýokary bilim we ylym ojaklaryna diňe bir türkmen ýaşlaryny çekmek bilen çäklenmän, eýsem, goňşy we beýleki daşary ýurtly talyplaryň, professorlarynyň ünsüni çekmek we höwes döretmek. Muňa mysal bolup, meselem, Gyrgyzystan, Gazagystan, na gidýärlerinde, a şolardan biziň näme kemdardymyz bar? Goňşy döwletler, a şoň üçin şo başga döwletlerem edil şo ýa öňküsi köp, post-sowet diýerler-dä, öňki şo soýuz, döwletlerindäki talyplary çekmek we professorlary. Onda umumy hemmesi şu bir termine jemlenýär, globalizatsiýa. Türkmenistanyň ylmyny nädip globalizatsiýalaşdyrmak? Ilkinji ädimleri, birinji men edil şu wagt şu işimiň başy, indi Nepes Bolçunyň sentýabryň başlaryna çenli tamamlamaly. Indi şu wagt edip ýören men işlem özüm Türkmenistanyň bilimini we ylymdaky perspektiwalaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw jaýlaryna we beýleki gyzyklanýan edaralaryna tanyşdyrmak we ýaýratmak. Ikinjidenem, ABŞ-yň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryna we professorlaryna türkmen jemgyýeti we türkmen bilimi bilen gyzyklanmaga höwes döretmekdi. Ahyrda meň maksadym şolara höwes döretdirip, Türkmenistana oýun goýdurmak, Türkmenistanyň ýokary bilimine, ýokary ylymyna kuwwatlandyrmak, ýagny uniwersitetler bilen araly salmak, talyplaryň golunda professorlary, ylmy derejeleriň üstünde işleýän ýaş alymlary alyş-çalyş etmekde iki ýurt üçin bähbitli Programmalaryň giňeldilmegine hoşalt goşmak ýagny isçenç programmlary nähileledi giňeldip bolýar. Uniwersitet iki uniwersitetiň arasynda ýa-da ýaňky şol gos döwlet departamentiniň ýene programmalary eýýäm edildi. Täze edil şu wagt iýun aýynda Fulbrayt gos departament Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti Fulbrayt açdy. Fulbraytyň magistraturasy iýun aýyndan şu ýyl Türkmenistana köçeripdi. programmasynyň talyplarynyň sanyny Graduate School üçin wajyplygyny hukuk-abat ýolsuz dünýä standartlaryna gabat gelýän bilim bermegiň zerurlygy, ýagny öňündäki ýaly çykyşlarda gördük, bizde dersler, okadylýan dersler, curriculum development diýip gidýärler, dersleriň hilini gowulandyrmak, ýaňky öňki köne sowet döwründäki, Syladysylar dälä hil täze millileşdirilen, dünýä derejesinde hemem millileşdirilen syladysylary, kurrikulum, ýagny dynalgyt materiýaly şolary işläp düzmek. Usullar, okadylyş usullaryny kämilleşdirmek we ýene-de professorlarymyz üçin, ýagny Perman doganyňyz aýtdy öýdýän uniwersitetleri açmaly diýýär her welaýatda. Dogry ýöne uniwersitetler açylsa professorlar ýene hil Bolanda näme gowy uniwersitet hemme zatda professorlar hili pes bolsa çykarýan talyplar hem hili pes bolýar. Şoň üçin şu ylmy işleriň ýazylyş ugurlary professorlarymyza şu ösen döwletleriň hemme hemme professorlar gelip bilenokda öz ýurdumyza ýaňky baryp uniwersitetiň alymlary professorlary nähili ylmy işler ýazylýar öz ýörite organization diýilýärdi, şo research etmegiň usullaryny öwreder ýaly şol işleri ýola goýmak, ýokary hünärli ylmy derejeli türkmen professorlaryny taýynlamak, ýagny şu öňdäki bölümiň dowamy bolup gidýär. Türkmen alymlarynyň dünýäniň ylmy ojaklaryna, kitaphanalara we ylmy çeşmelere edebiýatlara elýeterligi Access diýil ýerde maglumata, ylmy iş ýazanyna Türkmenistanyň alymlary ylmy iş ýazanyna bellemekde we mepeýşinde durýarlar. Bütin dünýä nemelerine, kitaphanalaryna elýeterligi ýok, internet, internet elýeterligi ýok. Şony hem giňeltmek.